For there, devil come tempt am for forty days. That time, Jesus dey fast, so e no chop food. But after e fast finish, e come dey hungry. Devil come tell am,

Go on top one mountain, come show am all the kingdom where e dey this world. Then he tell am, I go give you all this place and all the honor wey follow am as your kingdom, because dem Don gi am to me and I fit gi am to anybody wey I want. So, if you bow down worship me, I go give you everything. Jesus answer, God word say na only God you must worship and serve. Then devil take Jesus go Jerusalem. Come make am stand on top the place wey high pass for the temple, come tell am, If you really be God pikin, make you jump go down, because God word say, God go tell im angels make dem guide you and dem go carry you for their hand so that you no go use your leg knack stone. Jesus answer am, God word say, Make you no test God wey be your oga God. So wen devil don tempt Jesus finish, e con leave am until anoda time. Jesus start im ministry for Galilee. As di Holy Spirit pawa full Jesus bodi, e kon go back to Galilee and en story begin spread for di whole area. E begin tish for dia synagogue and evribodi kon dey praise God. Afta, Jesus go Nazareth where e for grow up. E enter di synagogue for Sabbath day as e dey always do, and e con get up make e read. Dem gi am di book wey profet Isaiah write. Jesus con open am reach di place where dem write sey, God Spirit dey my body, becos e don anoint me make I preach good news give poor pipo. E send me make I preach freedom give pipo wey dey prison and make blind pipo for see. E still say make I free those wey dem dey oppress and make I announce say di time wen God wan save im pipo don reach. Jesus close di book, con gi am back to di pesin wey dey hold am. den e go sidan. So evribodi wey dey di sinagogue kon dey look am. Den Jesus tell dem, Today, di tins wey dem write for God Word for where I read don happen, just as una hear am wen I dey read am. Everybody dey talk good about Jesus. Dem surprise for the sweet, sweet word wey dey come out from im mouth. So dem come ask, Dis no be Joseph pikin? Jesus tell dem, I know say una go Quote proverb for me say, Doctor, make you cure yourself. And una go say, For here wey be your hometown, we wan make you do wetin we hear say you do for Capernaum. Jesus still say, Make I tell una true word. Prophet no dey get respect for im hometown, but I tell una di truth, women wey dia husband don die many for Israel for Elijah time wen God stop rain for three and a half years and beta hunger con dey everywhere. But God no send Elijah go meet any of those women except One woman wey im husband die for Zarephath inside Sidon. Pipo wey get leprosy many for Israel for Profet Elisha time, but God nor heal anyone except Naaman wey come from Syria. Wen dem hear dis tins, all di pipo for di synagogue con dey vex. Dem push Jesus comot from dia town, kon take am go di hill wey dia town dey on top, make dem for throw am down. But Jesus pass dia senta, waka comot. Jesus ministry for Kapernaum. So Jesus come go Capernaum, wey dey Galilee, and e begin teach people for Sabbath day. Dem surprise well well for im teaching because e dey talk with authority. Inside the synagogue, one man wey evil spirit dey im body come dey shout, Abeg, make you leave us alone. Jesus will come from Nazareth. You don't come destroy us. I know he'll be. You be God's servant, we all be. But Jesus tell him, make you shut up. You demon, come out for him body. The demon throw the man for ground for dia front come comot for im body, but di man no wound. Di pipo surprise come dey ask each oda, Wetin dey happen so? Dis man dey use God power take command demon and dem dey obey am. So di news about Jesus come spread enta di whole area for Galilee. After Jesus comot for the synagogue, e enter Simon house. Simon wife mama get fever and dem come beg Jesus make he heal am. So Jesus stand near the woman come command the fever comot for im body. Quick quick, the woman get up begin care for Jesus and the others wey dey the house. As day dey dark, everybody wey get people wey no well come bring dem come meet Jesus. E touch dem for head and dem come well. Demons dey shout, dey comot from many people body dey say, You be God pikin! But Jesus warn dem make dem no talk because dem know say na him be Messiah. When day break, Jesus comot go one place where nobody dey. But pipo find am reach there, and dem con dey try to hold am make he no for leave dem. But Jesus tell dem, I must preach dis good news about God kingdom give pipo wey dey oda towns, becos na wetin God send me con do be dat. So he continue to preach for di synagogues wey dey Judea.